Eý Muhammet sallallahu aleýhi we sellem! Sen aýt, şol hüjüm etýänlere, Tahkyk men Öz Perwerdigarymy çagyrýaryn we şoňa ybadat edýärin we şoňa hiç ähadini şerik etmeýärin, ýagny, eý Muhammet sallallahu aleýhi we sellem! Hüjüm edip, üsti-üstüne jem bolup gelýän kafirlere aýt, Näme diýip masgara etmek üçin hüjüm edip jem bolýaňyz? we muzahemet ijat etýäňiz. Siziň muzahemet etmegiňize sebep bolýan zat nämedir? Men namakul zat aýtmadym. Belki, faqat öz Perwerdigarymny çagyryp, faqat Şoňa ybadat etýärin we hiç kimini Şoňa şerik etmeýärin. Eger siz hemmäňiz muttefyk bolup, maňa hüjüm getirseňiz, zähmet berip, mesgere etmek üçin, men faqat bir Hudaga tewekkül etýärin.

Bu zatlar, ýagny zerer ýetirmek we nef ýetirmek we gomrah etmek we hidaýat etmek Hudanyň işidir we Hudanyň ygtyýaryndadyr. Eger siz Meň dawetimi kabul etmäni Maňa tabe bolmasaňyz, Men sizge zerer zyýan ýetirip bilmerin. Zerer we zyýan ýetirjek Hudanyň Özüdir. Bes Meň wezipem Risaletini ýetirmek we tebliğ etmekdir. Hidaýat etmek Hudanyň işidir. Men fakat Hudanyň dessurlaryny we ahkamlaryny sizge ýetişdirýärin. Pes Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellemge Kuran telawat edende üstüne hujum etýärler hem hem musylmanlardyr we hem kafirlerdir. Musylmanlar şowk edip Kuranyny eşitmek üçin hujum getirýändir we kafirler eşdip mesgere etmek üçin Jem bolup üýşýändirler. Indi şu aýada, ýigrimlenji aýada Hudaý Tebarek we Tagala Hezreti Resuli Ekremge dessur berýär ki, ummata aýt, Men pagat Hudaýy çagyrýan we hiç kimi şerik etmeýän. Men etýän işimde muhlisdirin. Men wezipam pagat tebligat etmek. we eşitdirmek we galan zatlar, hidaýat etmek we azaşdyrmak hemmesi Hudaý Tagalanyň elindedir. Oňam şu aýadan yhlas manany düşünip bolýar. Nämeden düşüneýin? Çün fakat men Hudaýy çagyrýan, başga zady men çagyrmaýan, başga zat bilen işim ýok diýip-de şeýle aýdyp dur. Şon Hudaý Tebarek we Tagala kän ýerde aýtýar, Ybadat kabul boljak bolsa, namaz, araza, haj, her bir ybadat kabul boljak bolsa, yhlas şertdir. Hatda hekaýat etýärler, bir türkmen adam haja gitipdir, ir zaman, ýedi ýüz ýyl, sekiz ýüz ýyl mundan ozal, Şonda haj parzlaryny bitirýän, näme doga etjegini-de bilmeýän ol pahyr çarwa sada türkmen adam. Ýam görýä hemme kişide aglap doga edip du, bes bi türkmen adam-da gol göterip doga et ýa huda ýa hudawanda, şi merdum, millet, hajylar näme dileýän bolsa, men-de şony dileýän diýip, şeýle dileg etýä hudaý tagaladan. Şo gije hudaý tebärek we taala bir öwliýallaryň biri bilen kepleşýä we aýtýä, Şi ýyl haja gelenleň hemmesiniň dogalary kabul boldy. Bir nefer galmady ki dogalary kabul bolmasyn, pagat şol ýekeje sada çarwa türkmeniň yhlasy sebepliligibaýtýar. Bes yhlas ybadatda hatmen şert. Her bir ybadat edende, hatda haja gidende-de özüne haj aga diýdirmek, ýa haj ady bilen şekar etmek, ýa şoňa meňzeş bir zatly bolsa, ol hajydan haj bolmaz. Ýa mesjide gelip namaz okyp, na özüne namazhan diýdirjek bolup, pagat maksady başga ýerlerden suw-istigfar etjek bolsa, o namazdan namaz bolmaz. Ybadat pagat halys Hudaý üçin bolmaly. Şon Hudaý tebarek we taala aýtýar, Men hem Amalyňyza gözlärin we hem-de kalbyňyza gözlärin, siziň mal we suratyňyza gözlemerin diýip aýtýar. Bes ýöne bir zady biz bilmeli özümizden çyrim, meselem birnäçe adamlara aýtýas hop haja gitýär gelipdir ýene başy öz teleki işleri bilen ýa namaz okyp ýa ýene teleki işleri bilen näme peýda bar diýip aýtmak kebimiz bir bir kudakane zat bolýar. Näme üçin özümiz o işleri etip ýörmeli, namaz okymaly, Arassaja begenmeli, Hudaý üçin, kimiň halyn kim biler, kim ýarassa şo biler. Biz özümiz Ol şeýtanyň weswesesike, palany namaz okaýa, ýene telek iş etýä, ýa haja gitýä, ýene näjile diýmek bir hiç saňa rebti ýok kep bir küdekane nezer we pikir bolup düşýä. Her kim özünden çürin, öz Hudaýyndan çürin, çor Hudaýtagala oň kalbyny gözlejek we hem amelini-de gözlejek

We nadan adamda sen gowy keplýäň diýeniň bilen oňa aldanma. Sen Kurany gözle, Resulyllaň sözlerini gözle, şoňa görä amel etjek bol diýip aýtýar. Imam ýigrimi birlenji aýada aýtýar, Men size hiç bir zyýan-u peýda size ýetirip bilmeýän, çün ozal Birnäçe aýa mundan ozal Jylla etiraf etdi-de, Biz haýry-şeri, itila tapyp bilmeýäs, biz hiç zady başarmaýas diýdi. Eýni gün şonda-ak Resulla-da etiraf etýärkä, Haýry-şer meň elimde däl. Haýry-şer hemmesi Hudaýtagalanyň elinde diýýär. Biziň aralygymyzda kädibir gürrüň bolýar, elbetde sada, emma bimana. Şike, bir neferiň-a kalby gowy bolsun! O niýetimiz päk ki biziň, emme amaldan zat ýok. Şu kamilen bimana we kudakane we mähz weswese şeýtandyr. Çün Hudaý Taala aýtýa, Men siziň iki zadyňyzy gözleýän, biri kalp we biri amel. Ýöne siziň şekile şamaýylyňyzy we malyňyzy men gözlemeýän diýýä. Biz fakat kalp gözlelmeýämişdik. Seň amalyň da gözleýänmiş. Eger sen kalbyň gowy bolýan bolsa Hudaýa bendegi Düwün boýun alýan bolsa kalbyň bäş wagt namazyňy okaýarsyň agam. Bir nefer gitýäni hiç Hudaý Taalaň söýýän ýerine gitmeýär. Meselem gitýäni sizda o sizda meňzeşmişdi. Ýene de aýtýar agam men kalbym päk. Ýa bir näçe aýal logolla ba saçyny kesýär, gaşyny alýar, niýetiň ýüregiň gowy bolsun de, meň ýüregim gowy ki diýär. Seň amalyň teleke bolup duka ýüregiň näme işleýär ştada. Eger seň çyndan ýüregiň gowy bolýan bolsa daşyňy syzdyra rahym. Seň daşyň da gowy bolup düşmeli. Bes ýürek gowy bolmaklygy şert bolşy ýaly amelle şertdir. Hudaý taala eger fakat ýürek diýen bolsa amelle her jire boluň diýen bolsa onda dogry bolan aýtýşlar. Bes hem ýürek hen amal gözdelýär emma şekli şamail, surat, we mal gözdelmeýän şyla bolýar. Ol gowja kepläniň menen ýüregiň gowy bolsun, näme gowy bolsun diýip oňa bir derek allanmajak bolmaly. Meşo gerri ber husny guftar hiş, bi tahsin nadan we pendar hiş. Öter jalpa. Öz gowy aýtýanyňa özüňe allanma. O özüňe meňzeş bir nadan ne tahsin et ýa, o dogry aýtýaň, ýüregiň gowy bolsun diýe. Oň aýtýany da allanma. Özüň bir gümälaň, bir wehimlaň, hyýallaň ba.

Hemmesi Hudaýtagalaň elinde, belki Kuran we ulemala we Resul Ekrem we hemme gowy adamla sebepdirler insanyň dogry ýola girmekliginede. Hop, indi indiki aýalar okaýalyň, biz 20-nji bilen 21-nji aýada ihlas fakat Hudaý üçin etmeli etýän işiňi we insanyň hiç bir zerer şer ýetirip bilýän nädir hemmesi

We men Hudadan başga bir penah getirer ýaly zatyny tapmaryn. Ýigrimi ikilenji aýaň terjimesi kamilen tamam boldy. Meger Hudanyň tarapyndan bolan tebligyny we risalatyny men ýetirmelidirin. Ýagny, men nä taryka sizge nef-zerer ýetirip biljek? Der sureti ki, menden nef görmegim öz ygtyýarymda däldir. Eger bilferz men öz wezipemde kutaçylyk etýän bolsam, bir ahadi maňa kömek ýetirip bilmez we bir ahadi meni Hudanyň azabyndan nejat berip bilmez we men Hudadan başga penagah tapyp bilmerin. Bes meň wezipem fakat halklara Hudanyň ahkamyny tebliğ etmek we şu hakda hem Hudanyň hemaýatyndadyrin. Sa'diýe Mufti diýen mufessir aýdypdyr, Ma'ruf Sa'diden başga bir adam, ýaňky aýatda,

Bir-de Sa'di muftiň aýtýany boldy. Hop kapyrlar aýdypdyrlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sen davetini terk et sen biziň aýtýanymyz bilen bol eger şeý sen hudanyň azabyndan özümiz alyp galarys diýip. Gamşy aýa nazil bolýar. Sen aýt, hiç kim Hudaýyň azabyndan alyp galyp bilmer. Eger, eý Muhammet sallallahu aleýhi we sellem, sen öz wezipäňi terk etseň, tebligiňi ýetişdirmegiňi terk etseň, pygamberlik wezipäňi bitirmeseň, onda seni azaba men duçar ederin diýip aýtýar Hudaý Tagala. On bes. Size näcele men zerer-haýry eýe bolaýyn der süretigi özüm özümi men Hudaýdan alyp galyp bilmeýän diýip-de ykrar etmek boldy-da. Näme üçin çirim tebligi risaleti goýsun? Meger, bir oglanyň oýunymy ýa-da bir şuhy bir zatmy o jire-de? Belki tebligiň, da'wetyň eýesi esli Hudaýtagalaň özi. Hudaýtagala dessur beripdir sen ýetişdir, sen meň tamam aýtýan zatlymy owadan suratda damdyrmanjyk, edafa etmänjik merdüme ýetişdirmeli diýip. Bes Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýtýa, Men hetmen wezifäm şony ýetişdirmeli, eger ýetişdirmesem hiç kim men azapdan alyp galyp biljekkä, men-de azaba duçar bolaryn diýýä.

Ýigrimi ikilenji aýda jümle-i motereje bolup düşýär edipliň aýdyşy bilen. Bes men başarmaýan hiç zada eýe bolmaklygy, meger belagaty men başarýan, ýetişdirmekligi, tebligy etmekligi. Eger hemme merdum meň öwüme geçjek bolsa, hemme kişi meň menen duşmany ýetjek bolsa, eger

We Resulga ýalançy diýip pes şu taryka adam dowzahda hemişelik galar. Mekgäniň müşrikleri Hezreti Resuli Ekremni we şoň ýaranlaryny az bilýänmişler. Şolaryň şu taryka gümän etýänliklerine jogap berip aýdypdyr, Wagtyky kafirlara wada edilen ýawuz gün gelse, pes şonda kafirlar ýagşy bilerler kimiň zaýyfdygyny we kimiň azdygyny. Kafirlar ahyratga barmakalar bildiler. Kimiň zaýyfdygyny we azdygyny Bedriň jeňinde bu zatlar gözi bilen görüp bildiler. Pes kafirler hem dünýede we hem ahyretde hardyrlar. Egerçe sallary, garagoralary, kän-de bolsa, we mü'minler ezizdir we hem mensurdyrlar, egerçe sallary az bolsalar. Çonki mü'minleriň arkasy We ýaro ýawary Hudanyň özüdir. Kul in edri aqaribum ma tuaduna em yec'alu lehu Rabbi emeda. Eý Muhammet sallallahu aleýhi we sellem, sen aýt men bilmeýärin ol, sizge wada edilen zat, wada edilen gün, ýakyndyrymy ýa-da meň Perwerdigarym şonuň üçin bir müddetini garar etdimi. Ýagny men äşgär bilmeýärin sizge wada edilen kyýamat, Tizlikde gelermi ýa-da birniçe zamanlardan soň gelermi? Çünki Allah tebarek we taala kyýamatyň wagtyny hiç kime bildiren däldir. Pes kyýamat hakdyr, emma wagtyny Hudadan başga hiç kim bilmez. Kafirler mesgere edip aýtýanmyşlar, Kyýamat haçan geljek? Hany gelmedi-de? diýenmişler. Allah tebarek we taala şolara jogap üçin aýdypdyr, ol tizlikde ýa birniçe mütdetden soň geler. Hulasa, ir ýa giç geljek zatdyr. Her haçan gelse-de, gelmegi hakdyr. Geljek güni belli bolmasa-da, ýakyn bolany bellidir. Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Dünýäň omrüniň galany geçengi nisbeten nahaýatda azdyr diýipdir. Bes şundan belli bolýar, kyýamat Ýakyndyr, emma güni belli däldir. Bedriň jeňini ölçäp göreýli, Bedriň jeňinde bille diýdi. Bedriň jeňi Remezan aýyň on sekizilenji güni Hijretden ikilenji ýyl bolýar. Şonda musulmanlar üç ýüz on üç nefer sahabala, Resullaň sanyna üç ýüz on üç nefer musulmanlar iki däne atlary bar. Ýetmiş däne düýeleri bar, başgalary-da pyýada we kapyrlar-da müňden artykmyşrak adam tutýardy, üç beraber-de gaýgysyz barmyşda. Oňam kapyrlar öwden çykanda, heý görä kän, oňam Resulullah sallallahu aleýhi we sellem zol doga etýärmişde. Allahumma nasrak, Allahumma nasrak, Hudaýa seň e, kömegiň men isleýän, Hudaýa kömegiň getirewer, Hudaýa oňam Abu Bakr Siddik zol teselli berip durardy. Aý Resulullah, Hudaý Taala biz bilendir.

kömek berdi diýip aýtýar. Şoň içinde bir märup kyssasy Sa'd ibn Abi Waqqas Aşyry Mübeşşire 10 däne beheş bilen buýrulanlaryň biri. Şoň Umeýr diýen dogany 16 ýaşyndamyş. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem ejaza dileýär Resulullahdan, Kemende jeňe şerket etjek diýip. Oňam ol aýtýar, Sen heniz oglan, heniz jeňe gitmeklige Sen daýawçylygyň ýok diýip aýtýa. Omeýr diýen sahabagyk on alty ýaşynda on bir aglaýa men şahadeti gowarýan diýä. Om Resulullah ýüregi awyp muny ýola salýa. Bir de şu jeňkde şehit bolýada. Bes. Eger yslam diýip wurşylsa, eger din diýip wurşylsa hökman Hudaý Taala arka boljak. Üç beraber kän o hat güýç bilen gylyç bilen wurşylmalyda. Şonda Hudaý Taala olara kömegini ýetiripdir-de. Ençemeniňki näçe-ha uruşlarda taryhda musulmanly dini feth edenlerinde kapyrlardan, taraplardan özleri soňanam ykrar etýärler ki, biz sizler bilen uruşyp dukak, jeň etip dukak, araňyzda bir geň-geň owadan adamlar bolardy, ensan dä diýseň, ensan dä ýanak, ensan dä diýseň-de ensana meňzeş ferişdeler gelýärmiş-de. Şonda atyň üstünde münüp owadan suratly kafirleri gyryp-gyryp gitýämişikledi. Indi pikir edip göreýliň, imperatoriýa Iran menen Rum, nadir bir ulukan imperatoriýla ke arapla olaň ýanynda hiç bir zat iýde. Emma Hezreti Omar razyýallahu anhuň halife zamanynda şu azajyk arapla Näçe müň nefer bolup-da Irana hämletýäle, şo günlerde şoň öwýanlaryny-da Imperatury Rum Iran menen urşup gaty şikes diýýä. Rumyň ýanyna Arapla hiç zat dä, çeberisi Irana hämletmeli. Onda-da Hudaýtagalaň kömegi bolansoň şola Irany-da alýäle, Rumy-da, Türkiýäni-de alýäle. Ýa-am şeýdip-de hemmesi feth edip-de musulman etýäle-de. Bes, Hudaý Taala Musulmanlara, Musulmana hakyky bolsaň, Hudaý diýip, din diýip ursaň hetmen kömekçi boljakda. Bir ulakan ussatlaň biri agzýa, Kürtden ussatlaň biri. Hatda Filistinde de, huda Israil bilen Filistin şmal urşup be, göňden feriştele gelýä diýä. Emme görýä Filistini Musulman bilen kafiri saýgaryp bolanak. Ne zenanlaryndan saýgaryp bolýar, ne jeňçu musulmanlaryndan saýgaryp bolýar. Eginbaşyndan musulmandygyny tanymalymy? Ýa muň ahlaklaryndan musulmandygyny tanymalymy? Kerdaryndan, reftaryndan tanymalymy? Hiç zadyndan tanyp bolunok musulman kabyryň farkyny Fereştele ýene-de ýokaryk gitdi diýýär. Ussat Eýýub Genji meň ussadym şeý diýip aýtýar iýip şeýle edip aýtýar. Beter jalyp waga indi gelişýär özi hak bolmaklyga şikep. Näme Hudaý Tagalaň özi zol wäde beripdi. Siz musulman hakygy bolsaňyz, eger din diýip uruşsaňyz şuny bellemeli. Fransiýa Jezaire hemle edende, Hyt bolup yzyna gaýtýa. Nämeden çydyň şony Jezairiň jawallary şu dinimiz, namysymyz, memleketimiz elden gitmelä diýip gaýym durýale, şo durşuna Fransiýa mateme put bolup yzyna öw bolup gaýtýa. Nämeden çyn şony din öz mezhebimiz, öz namysymyz diýip çyndan Hudaý diýip uruşsaň, Hudaý hetmen ýaran boljakda. Ohm ýaňky aýa nazyl bolanda ýigrimi dördülenji aýa.

Oňam şu aýa nazil bolanda Nazr ibn Haris diýen zaňňar kafir aýdypdyr, şu günýäniň haçan boljak sen? Oňa bir 25-lenji aýa nazil bolýar. Aýt sen, eý Muhammet sallallahu aleýhi we sellem, men bilmeýän o wada berlen gün ýakynmydygyny ýa-da Hudaý Taala edipdir, şu günden çürin birnäçe müddet heniz uzakdan geljekmi, men ony bilmeýän. Ýöne şuny biz bilmeli, men mata fakat qamat qiyamatuhu. Her kim öldi,

Indi ol Nadyr ibn Harys, Abu Jähl, Abu Läheb tamam zaňňarly heýf bolupdy, Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň gadryny bilmände bieýman geçipdirler. Soltan Mahmud Gaznawi Abul Hasan Hargany Kuddisessirruh razyýallahu anhuň ýanyna gelmäkä bir adam iberýär. Meni bir jalyp gürrüň. Aýt, Ebul Hasan Hargany meň ýanyma gelsin diýýär Soltan Mahmud Gaznawi. Bir nefer iberýär. Oňam gelmejekde bolar diýýär. Eger gelmejek bolanda sen şu aýany oky Atiullah, Atiur Rasul ulil amri minkum. Hudaý Taala aýtýar, Hudaýyň diýenini ediň, Resulyň diýenini ediň we rehberiňiziň, patyşaňyň-da diýenini ediň diýýär-de. Oham çäre ýok jogap tapmar geler diýädä. Oham sefirini iberýä Harganyýa gaşyn. Abul Hasan Hargani Oham gelýä Sultan Mahmud Gaznawi gelýä diýä. Onda aýtýam Sultan Mahmud Gaznawi men işim ýok, iş badymyň özi gelmeli diýä. Özüň bir kulbäň içinde, bir kümäň içinde, öz emesiniň içinde ibada etip bereniň güýjini, şon arkasy Hudaý Taalada. Tarap patyşa bolan näme bir metr ýarym iki metr gatly ensanda hiç parhy ýok. Emma muň tarapy arkasy Hudaý Taala. Oňam aýtýar, meger aýat ýokmy diýe Atiýullaha we Atiýur Rasule we ulil emri minkum. Hudaýyň diýen etmeli, Resulyň diýen etmeli we öz rehberiňiziň diýen etmeli. Soltan Mahmud meger biziň patyşamyz dämi diýe. Onuň dogrudyr aýat bar diýe. Ýöne Bitertip barýa, Hudaýyň diýenini ediň we Resulyň diýenini ediň we patyşaň diýenini ediň diýýä. Men-ä Hudaýyň buýrugynyň içinde diýýä. Resulullah-da hyjaletde, Oňa ýetişip bilemok diýýä, Men patyşak näçe ýetişeýin diýýä, şu jogaby berýä. Men Hudaýyň etatynyň içinde, Resulullah-da hyjaletde etatyna girip bilemok, heniz Resulullah arada bar, men Oňa ýetişip biljekkä diýýä. Oňa Soltan Mahmud Gaznawiň özi gelýä ýanyna. Soltan Mahmud Gaznawi aýtýa, Maňa bir doga et diýýä, adym Mahmud-da. Om doga etse şi agybat et Mahmud diýdi. Öleňde gowy bolup gidediň diýip aýtýardy. Ohom Hargany aýtýar şita aýjal. Eý Sultan Mahmud Gaznawi, men bir doga etdim Hudaýa, her kim meni görse oda ýakmasyn diýip diýär. Her kim Harganyny görse oda ýakmasyn diýip Om Sultan Mahmud aýtýar. Binajir muftça gürrüň bolýar. Resullany gören adam oda giripdir. Meger Abu Jahl, Nadr ibn Haris we Walid ibn Mughira

Galplary olaň pygambar diýip gözlänäk. Ony galplary ýetim göz bilen gözläp otyla. Ondan çim ola behişde girip bilmediler diýe. Indi muny her kim weli diýip gözlese, şuňa ehtiram etse, şuňa istifade etjek bolsa, feyzindendir, ylmyndandyr, bereketinden şoňa doga etdim diýip aýtýarda. Bes indi heýf bolupdyr ki, ol kafirla, ol Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemiň gadryn bilmände, Gulkon derýaň, süýji derýaň ýanynda bolupda,

Bildirer. Wahynyň wesilesi bilen. Hezreti Jebraýylyny wahyý bilen iberende, etrafynda niçe ferişdeler muragyp bolup gelýändirler. Täjjyllar we şeýtanlar Jebreýiliň etrafyna gelip wahyň nämedigini bilmez ýaly. Pes pygamberleriň ylmy we habarlary hemme zatdan mahfuzdyr, olaryň ylmyna we habaryna başga ýerden ýalan zat goşuljak Däldir. Pes pygamberleriň özi masum bolşulary ýaly, ylymlary, habarlary-da masumdyr. Olaryň ilminde şek ýokdur. Pes Allah tebarek we taalanyň iberen wahysyna tagýyr bermegi bir ahadi başarmaz. Ondan soň Hazreti Jebraýyl Hudanyň risalatyny ýetirmeli bolanda, bi hiç wejh hata etgen däldir. Hudanyň ýetir diýen ýerine ýetirendir. Çünki oň etrapynda başga ferişdeler bardyr, muragyp bolup duran. Ta Hazreti Jibraýyl ýetirmeli ýerine ýetirýärmi? Bes Hazreti Jibraýyl Hudanyň risalatyny pygamberlere ýetirişi ýaly, pygamberler-de öz ummatlaryna Hudanyň risalatyny kamyl suratda Ýetirendirler. Pes eziz musulmanlar! Pes eziz musulmanlar wahyý meselesi nahaýatda uly meseledir. Allah tebarek we taala bir aýatyny ýa bir hökümni özüniň pygamberlerine iberende Hazreti Jibreilden başgada birniçe ferişdeler birniçe ferişde şoň etrafynda muragyp bolup ýöriýänmiş. Pes şu tarykalyk bilen eliňize gelen dini islamny Asallyk bilen ellen bermäň, bermäň! Şoňa gaýym ýabşyň, tä şoň wesilesi bilen iki dünýäň saadatyna eýe bolar ýaly, Razakanalla inşalla. Hop, ahyryn aýaty wahýe görem arassalyk bilen gelýär diýip wahýiň gürrüňini etýäk. Inşalla indiki hepde Sure-i Muzzemmilde-de şondan çirim e, mynasybeti şi wahýiň Resulullah gelende he bir kynçylyk bilen nazyl bolýaýmyş o falan diýip gürrüňini Sure-i Muzzemmile-de gowy etjekdi. Indi ilmi gaýby Hudaý Tagaladan başga kişi bilmeýär. Meger Hudaý Tagala öz bildiren adamsyna bildirýär diýýär. Mübtadäki aýdyp durşy Resulullaha bildirýär diýdi. Wahyde gelende he bir Gapdaly nigahbanly, muhafizli, owadan suratda Resulullah ýetişýär diýýär we ulamalar aýtýar, Hudaý Tagalanyň ilham suratda welilerine-de gaýyby ilham etmegi bir-de şu aýada salsaň boljak diýip aýtýar. Iki zat ýürege düşýändir, birini ilham diýerler, birini weswese diýerler. Her wagt şeýtandan bir zat ýürege düşse, oňa weswese diýip aýdylýar. Eger Hudaýy Rahmany bir zat bolsa, oňa Elham diýeli türkmene aýan boldy diýip aýtýaly elhamyň dogry türkmençesi aýan bolmada. Bir däne soal ba. Meselem şu mahal kän doganlarymyz sorag etýär. Howaň erti birun bir efteden näjire bolmagyny, pişbini edilmegi, intizarda bolmagy nähilli diýip. Biz şuny bilmeli, şu mahal, erti meselem ahbar elam etýär, erti ýagyn ýagjakmyş ýa gün çykjakmyş käbir bir ýagdaýda bolsun. Biz hiç bir gaýby aýtmak däldir. Şu mahal meselem bir nefer howa safmyş daşdaý, ol ýokaryk depä çykýar. Eline durbin alýa görýä bender tarapdan bulut gelýänmiş. Bilenhe göre gara bi diýen märuf bir sakawy geçipdir ozal ýüz ýyl mundan ençäkdir haçandan bilemak bet her ökdemiş men erti ýagyn ýagar erti daň atmaka gar ýagar erti agşam näme boljak diýip bitin he göre ýerine ýetiripde aýtýanmiş näme tejribe bilen ylym menen aýtýa indi Hop, teknoloji öňe gelipdir, ilim pişreft etipdir, mahbar bilen gözläp otyr. Sarahatdan özi telewizionda, ahbarlarda aýdyp otyr-da. Men şu eme Mojiki gelýän meseleni Şarga Urupadan gelýänmişdi. Şol mahbar bilen görýän, men bir günden şu Irana gelip ýetjekmişdi. Şo sorat bilen intizarymyz bar, özleri de aýtdy, bir gat ýetmeýär diýýär. Bu pişwinimiz şeýle. Eger şo moj başga bir ýel şony üýtgetmese, başga ýerik sürmese, Şo geliş bilen erti agşama Eýrana gelip ýetjek. Oşa surat bilen geçjekmişdik meselen. Bes muň hiç bir ýeri gyýbir äpti ýok, eger gyýbir äpti bolýan bolsa bir ýyl aýandan aýdylsynda. Bir ýyl aýandan aýtyp bolmaýar. Eger çyndan gyýby bilinýän bolsa. Aňyrsy bir hefte ýa aňyrrak ýa bärre. Onda näme üçin üçin şon elim tarakki etipdir. Görýä? Eý nuhu ýaňkyn biz bellemeli şmal oturan ýerinde bir nefer benderiň üstünden gelýän gara buldy görmeýä. O bir nefer defä çykýa durbi bilen görýä. Görýä ki bulut gelýä. Ol aňa eýlam etdi, Bir sagatdan ýagynýamak beter ehtimal kän diýýär. Eger ýel şony gümmede ýetip gelýärkä Ilçowrun tarapa sowmasa meselen. Şo hem ekserindiki meselen sowmaýanmyş, nöbet derse diýip hokum berýärkä, Hudaý Taala izni bolsa ýagar diýip aýtýar. Bespy hiç wagtda gyby bilmek ýa meselen şolar näme gyby bilip dur zat diýip-de hökmedip,

Ony owadan suratda ýetirýär. Ondan üçin hem Jibril ferişde Ruhul Amin diýilýär. Ruhul Amin diýilýäni, eý bir ynamly, gyl gyşartmanjykda Resullaha gelip täwil berýär diýdi. Onuň welilerini de bir däne bildirýäniň mysalyny aýdaýly wessalam o. Ýan Kurasanda, Daregiz ýurdunda Taýir Sofi diýip şu hüjräň banysy, muessisi bolan Saltan Muhammed Awun Tahsiriň bir sofisy bar. Ýaşuly adam. Şu ozal ştada okaýan mugasynda bir gün öz ýurduna gitjek bolanda Saltanmädahun Tahsirden ejaza alanda Saltanmädahun Tahsir bir towar hurma, bir towar çörek öňki berşinden kärräk beripdir. Zahyren bir neferden kän zat. Gerek bolsa meselem bir däne çörek gerekmiş de on däne hurma boljakmyş şoň. Emma muňa kän ulkan e, kän çörekleri amade edip muň eline berýär sen şuny ýurduňa äkit diýýär özüň bilen bile. We şo tak baraňda-da, bir name iberki men sagaman bardym diýip. Birden Hudaý Tagalaň elhamyny Hom bir sopa aýt diýýär özi hekaýat etituşilary. Men diýýär ýola çykdym diýýär. Hom şu ýükleri näme işim bar äkitip ýüzüm diýýär. Bir çörek maňa bes, tä öz ýurduma barýançam gelakana goýdum diýýär hüjrede. Äkit pirimiň beren zatlaryny diýýär. Hom ýene ýola çemde diýýär. Aýş pirim aýtdy, pirim äkit diýdi. Ätdim bir zat bardyr-da äkideýin-de şindi ýene üýjräp, ýene gaýtadan äkitdim diýýär. Guçandan ýeter-ýetmezdir şo taýlarda ýa geçendedir. Ýagyn ýagýar, heý bir wäşetnak. Bular bir arada galýarlar utubus kölen. Ne yza gelip bilýärler, ne öe gitip bilýärler. Üç günläp Hiç bir kömek-de ýetip bilmeýär, şo utubus orta arada galýar. Tamam şo utubusyň içindäki adamla şo Saltan Mädawyň Tahtiriň iberen çöregi bilen we iberen hurmasy bilen şoň bilen üç günläp galypdyrlar, ýogsa ajelam alýardy içindäkiler. Ine görýäň, şo Hudaý Tagalanyň Gaýby bilýär we Hudaý Tagala bildiren adamsyna-da bildirýär. Arassa bolsa, teleke, günälere kän näme etmedik bolsa, çyndan weli bolmak, pir bolmak asan zat däl ki.

We sen-de çöregi, hurmany sal iber, ta şu utubusyň içindäkileriň hemmesiniň salym galjagy mişşikde. Hop, inşallah, indiki hepde Sûreýi Muzzemmili ýarysyny okyp, aňyrky hepde-de o bir ýarysyny okaýarys. Hop, Sûräni okymalymyz, doganymyz okysyn. Allahum ya Hayy, men huzur namazynda bolar. Allahum ya Rauf, Hudaý meni ýüzüňde şypaly et. Allahum ya Rauf.